Masmur bagi lapan belas ayat satu ngagai lima puluh. Pantun David lebuh iya udah menang. Aku rinduka Nuan Tuhan ke penyaga aku. Tuhan nyadika penyaga aku. Iya nyadi kuta aku ti tegap. Allah Taala aku nyadika penyaga aku, lalu aku likun begulai enggau Iya. Iya ngelindung aku baka terampai. Iya nyaga aku ngambika aku likun. Aku ngayauka Tuhan, lalu Iya ngelepaska aku ari jari munsuh aku. Puji Tuhan! Kuasa pemati ngekelingitka aku. Kuasa pengerusak ngelamun aku baka umak. Kuasa pemati ngekelingitka aku, lalu pendam nan panjua kena nintak aku. Lebuh aku dituntung penusah, aku ngangauka Tuhan, aku ngangauka Allah Taala aku. Iya ninga aku dalam rumah Iya, Iya ninga kangau aku. Udah nya tanah begetar sereta berenyang, pugu bukit beguyat sereta berenyang laban Allah Taala ringat. Asap lalu pansut ari lubang idung Iya. lalu daun api ti nyelar enggau bara api pansut ari nyawa iya. Iya ensihatka langit lalu nurun ngena mua ari ti petang di baruh kaki iya. Iya laju terebai nepan ba sayap melikat cherup iya. Iya bejalai ngena sayap ribut. Iya nyerayung diri ngena pemetang mua ari ti tebal ti penuh laban ai bekelingika iya. Ujan batu enggau api ti nyelar pansut ari kilat di mua iya, lalu ngebuska mua ari ti chelum. Enda nya Tuhan lalu bejako ari langit munyi guntur, lalu munyi nyawa iya ti pemadu tinggi bisi didinga. Iya nimbatka lajak iya, lalu mambarka bala munsuh iya ngena selar kilat. Iya ngasuh sida rari buntut tasik ayan, lalu pugu dunya pegari. Laban nuan ngerarap munsuh nuan, O Tuhan, lalu marakka nyawa nuan ngagai sida, laban nuan ringat. Tuhan lalu nyengkau aku ari atas, lalu megai aku. Iya narit aku ari ai ti dalam. Iya ngelepaska aku ari bala munsuh aku ti bekuasa, enggau ari semua orang ke begeditka aku, laban sida kelalu kering. Lebuh aku dituntung penusah, sida nyerang aku, tang Tuhan nyaga aku. Iya nyaup aku ngerarika diri ari utai ti tau nganu, Iya ngidupka aku laban Iya gaga ati ka aku. Tuhan ngupah aku laban aku ngereja utai ti ngena. Iya merekatka aku laban aku nadai penyalah. Aku udah ngasika adat Tuhan. Aku nadai kala ninggalka Allah Taala aku. Aku udah nitihka semua adat Iya. Aku nadai kala enda ngasika pesan Iya. Iya nemu aku nadai penyalah. Nemu aku udah naging diri ngereja utai ti salah. Nya alai Iya ngupah aku. laban aku ngereja utai ti ngena, laban iya nemu aku nadai penyalah. O Tuhan, Nuan endang tetap ati ngagai orang ke tetap ati enggau Nuan. Nuan badas enggau orang ke pemadu badas. Nuan mandang kederek tuchi ngagai orang ke tuchi. Tang Nuan bemunsuh enggau orang ke jai. Nuan ngelepaska orang ke maruh ati, tang ngemaruhka orang ke sumbung. Oh Tuhan, Nuan meri aku penampak. Nuan muai pemetang ari aku. Nuan meri aku pengering kena aku nyerang munsuh aku, enggau kuasa kena aku ngalahka kuta sida. Naka meh pemanah utai dikereja Allah Taala, jaku Iya endang tau dikarapka. Iya baka terabai ke semua orang ke minta diri dijaga Iya. Tuhan siku aja ti Allah Taala. Allah Taala siku aja ti nyadika aku tau kitai. Iya nya meh Allah Taala ti ngasuh aku kering, ke ngasuh jalai aku likun, Iya ngeringka kaki aku, Iya ngasuh aku likun ba sebelah bukit, Iya matihka aku beperang, ngambika aku ulih ngena panah temaga. O Tuhan, Nuan nyaga aku lalu ngelepaska aku. Nuan udah ngibun aku, lalu nyaga aku nyadi orang ke tinggi pangkat. Lalu kuasa Nuan udah ngasuh aku likun. Nuan udah nanggang aku kena tangkap, lalu aku nadai kala rebah. Aku begagaika munsuh aku, lalu nangkap sida. Aku enda badu ngapa datai ke aku udah ngerusak sida. Aku mantap sida. lalu sida enda angkat agi. Sida garing-garing alah di mua aku. Nuan ngasuh aku kering beperang, lalu ngasuh aku menang ngelaban munsuh aku. Nuan ngasuh munsuh aku rari ari aku. Aku ngerusak sida ke begedika aku. Sida nyabak minta tulung, tang nadai orang deka ngidupka sida. Sida ngangauka Tuhan, tang Iya enda nyaut. Aku nginsarka sida baka amau. ti dikebuka ribut. Aku ngindik sida baka luchak ti ba jalai raya. Nuan udah ngelepaska aku ari orang ke seruran angkat ngelaban lalu ngasuh aku merintah mayuh bengkah bansa. Orang ke enda dikelala aku diatu udah nyadi nembiak aku. Orang ari bansa bukai meremik di mua aku. Lebuh sida ninga aku, sida ngasi. Sida enda berani agi lalu datai getar-getar ari kuta sida. Tuhan endang idup! Puji meh Iya ke nyaga aku. Tusui pasal pemesai Allah Taala ti ngelepaska aku. Iya ngasuh aku menang ngelaban munsuh aku. Iya ngalahka semua bansa ti dipegai aku, lalu ngelepaska aku ari bala munsuh aku. O Tuhan, Nuan udah ngasuh aku menang ngelaban munsuh aku lalu nyaga aku ari orang ke mangah. Nya alai aku muji Nuan di mua semua bansa. Aku belagu muji Nuan. Allah Taala ngasuh raja iya menang. Iya seruran ngayanka pengerindu ti meruan belama iya ngagai orang ke udah dipilih iya, ngagai David enggau peturun iya belama iya. Pengabis bacha Masmur bagi lapan belas ayat satu ngagai lima puluh.